Сәләм, без бүген урамда проектын бинада төшерәчәкбез. Шыпырт кына әйтәм, без бүген дәү апа абыйларны сораштырачакбыз. Безнең портретларда кемнәр сурәтләнгәнен әйтеп бирә алсалар, аларга суперприз.
Бу Антон Павлович Чехов. Нинди әсәрен яратып укыйсыз? Э, Вишневый сад. Ага.
Э, бу Антон Павлович Чехов инде. Нинди әсәрен яратып укыйсыз? Без аны беләсезме?
Бүген дә студентларга да өйрәтәбез Остров Сахалин дигән көчле очеркы бар. Ну, драматург инде, конечно, әлбәттә, Вишнев Сатлар башкаларны, әмма дә ләкин без аны менә шушы э, публицист буларак бик яратып өйрәнәбез. Менә бу абыйны.
А, бу бит безнең рус абыегыз. Әйе. Безнең э, Минем шундый исемнәргә шундый начар икән. Кем икән бу? Хәтерем. Э,
Чудан башлана фамилиясе. Әйе, исем әтисенең исемен белерсең микән? Антон Павлович Чехов. Әйе, дөрес.
Кем икән бу? Антон Павлович Чехов.
Юлыз Миңнуллина. Нинди әсәрен яратып куйсыз? Шигырьләрен яратам бит хатын.
Монысы кем икән моның? Бу инде безнең Йолдыз шагыйрә, бик үзенчәлекле Йолдыз Миңнуллина. Бик үзгәчә иҗат белән яшьләр ярата. Мин дә бит тараф түгел аның иҗатына. Кем икән бу? Йолдыз, Йолдыз Миңнуллина. Соңгы тапкыр кайчан күрештегез әлеге шәхес белән? Соңгы тапкыр әлеге шәхес белән менә монда өстә күрешкән идек. Ул булгандыр гыйнвар я декабрь ахырында. Менә бу кешене танырсың микән? Мине танырсыңмы син иркәм? Неужели? Тагын бер карап кара әле. шундый хәтта таныш та түгел сезгә татармы русмы татардыр татардыр күзлекле язучымы бу әйе шагыйрә йолдыз миңнуллинамы бу әйе берәр шигырен искә ала алмыйсыңмы йолдыз миңнуллинның шигырьләре менә хәзер дә коллегам белән сөйләшеп тордык йолдыз миңнуллинның шигырьләрен интернетта табу бик авыр беренчедән икенчедән ул хәтта фотога да төшәргә бик яратмый шуңа күрә фотосын күргәч әле теге танып та алмадым күптәннән күргән булмагач ә шигырьләрен инде бигрәк тә бусы
гадел кутуй дип беләм нинди әсәрләрен беләсез гадел кутуй тапшырылган хатлар гадел кутуй әйе нинди әсәрен яратып укыйсыз следующий вопрос Кем икән бу? Белмим. Лилия менә син җегетләрдә яхшы разбираться итәсең бит инде, чибәрме? Чибәр, никадәр. Бүгенге заманда бу кеше булса, кияүгә чыгар идеме? Әлбәттә, мин бу егет артыннан калмас идем, миңа каршы бик чибәр. Ә кем икәнен танымыйсың инде, әйме? Менә ниндидер таныш шалымнары бар, кем дип әйтергә дә белмим. Гадел Кутуй бу, язучы. Бусы Габдулла Тукайга ошаган, и туган тел, и матур тел. Ну, бу шәхес нинди белмәгән кеше. татар халкында түгел, безнең Татарстанда да э, юктыр. Габдулла Тукай инде ул безнең телебезнең дә теге йөзек кашыбыз, безнең татарның дип. Ә менә бу шәхескә пародия күрсәтә алмыйсызмы? Бу шәхескә пародия күрсәтелмим, ләкин бу шәхес турында берәр нәфис фильм төшерәсем килә. Шундый изнәп беләсезме, э, киләчәккә күчү, э, я булмаса э, элеккеге заманнан киләчәккә күчү, я булмаса киләчәктән элеккеге Тукай заманына күчү белән бәйле берәр фильм төшерәсем килә. Исем фамилиясе ничек була инде? Абдулла Тукай. Бу чибәр җегетне танырсыңмы икән? Абдулла Тукай.
Әйдә, Абдулла Тукай.
Он бердән онга хәтле бал куябыз чибәрлек буенча.
Әгәр дә чагыштырсак, Кутуй белән. Әлбәттә, Кутуй монда җиңеп чыгар иде. Абдулла Тукай миңа калса чибәрлеге белән бик аерылып тормагандыр башкалардан. Ә, Аның каравы инде сәләт. Монсы кем икән? Монсы
Шәүкәт ага Биктимиров, аның әсәрләре юк, ләкин аның э, йөзәрләгән йөзәрләгән э, рольләре бар Камал театрында. Дәрес.
Монсы кем икән? Бу Шәүкәт ага Биктимиров.
Шәүкәт Биктимиров. Ага.
Э, Камал театрының йөзек башы легендасы дип әйтергә кирәк. Иң танылган роле Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә уйнады ул. Рәхмәт. Бу кем икән?
Монымы? Әлдермештә Әлмәндәрне белмисезме? Ә, әйе, актер дип әйтмәкче генә иде. Ага. Исеме ничек икән аның? Шәүкәт абый. Гали.
Кем?
Кем кем?
Галиев. Юк, бик тимер.
Галиәскәр әфәнде Камалов. Беренче театр.
Монсы кем икән? Бу Галиәскәр Камал, бу инде Шәүкәт абый э, эшләгән театр. Аның исемен йөртә безнең театрның классигы, драматургиядә нигез салучыларның берсе. Сез иң яраткан әсәре?
Беренче театр инде әлбәттә. Һәм монсы кем икән? Кәрим Тинчурин.
Юк. Ә, юк, ә, юк, юк, юк.
Бу Галиәскәр Камал. Әйе, берәр әсәрен хәтерлисезме?
Әсәрләрен хәтерлим. Мәсәлән, банкрот.
Дөрес.
Дәк, бу безнең кемәле дәрдемән түгел, бу мыеклы абый. Әйе.
Дәрдемән түгел. Юк, әйе. Менә белмим. Искәкш мин урта. Хәлия искәр кама.
Монсы кем икән? Бу батулла.
Тирләгән. Батулла средний. Ничен тирләгән икән?
Бу биюче, шуңа күрә тирләгәндер дип уйлыйм. Исемен әйтмәдегез. Бай, бай булат түгел. Ансы кешесе.
Ансы кешесе Нурбе. Әйе, дөрес.
Вау, шәшләм хәзер. Ансы кем икән? Бу Нурбе Батуллага ошаган. Менә бу тирләгән абый кем икән? Тирләгән абый бу Эрнст Хемингуэй диясе килә, ләкин бу Нурбек Батулла, безнең алтын битлек лауреаты, менә монда монда эшләүче егетебез.
Моны беләсең. Бу актер инде, Галескар Камал театрында уйнаучы актер. Аха.
Э, Тагын бер уйлап карасак.
Ә, бу ни? Кара, мин моны мин моны бик яхшы беләм, ләкин менә исемен оныттым. Исемен хәзер мин аның кайдан икәнен исеме төшерәм. Бу безнең биюче. Кем шулай тирли ала? Биюче? Әйе. Нури Нури. Юк, исеме Нурдан башлана.
Нурбәк, Нур.
Нурбәк. Әй, Нурбәк.
Фамилиясе. Бик танылган фамилия Татарстанда.

Рәхмәт.
Монсы кем икән? Субханалла. Монсы безнең катлаулырак.
Белмим.
Белмисез? Юк.
Бродский дигән шагыйрьне. Юс Бродский беләм.
Аһа. Беләсез алайса. Күргәнемә юк.
Менә бу абый кем икән?
Бу Юс Бродский. Дөрес сез беренче аны танучы. Берәр шигырен дә бәлки беләсездер әле. Ике юлым. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Нашым зират юллары бараның. Рәхмәт, искиткеч.
Менә бу абый кем икән?

популяр блогер, ләкин ул үзенең эшләнең журналистикадан башлаган. Ул спорт журналисты буларак, тап күп тапшырулар алып барган кеше. Һәм менә шушы журналист иҗаты аны блогерлыкка китереп, э, бу дуть инде, юрый дуть. Аны бик атаклы шундый һәм популяр блогер ясап. Моны белмәсәгез инде сезгә дә шаганмы шунда бераз ниндидер охшашлыклар? Ул үзенә бик э, скептически карый, минем э, кыяфәтем э, нигә ошаган дип, торпеда кавынына ошаган дип. Сез мине аның белән чагыштырдыгыз, бик зур рәхмәт. Гафу итегез инде. Менә моны беләсендер дип уйлыйм мин.
Соңгы тапкыр кайчан карадың аның берәр Тапшыруын Навальный бирә?
Ничек соң сиңа?
Ә? Ничек соң сиңа? Э, программасымы әллә үзе дудьмы? Дудь. Дудь э, бик профессионал кеше миңа калса, мин аның бөтен интервьюларына карап барам. Бигрәк тә менә безнең илгә кагылышларын. Ә шулай ук синең фикереңне сорыйсы килә, ничек чибәрме?
Йөридүттә нәрсәдер бар анда. Ләкин гадел кутый хәтле үк түгел инде, әйеме? Юк, юк, юк.
Таниса Баяруллин. Нинди әсәре?
Яралы язмышлар. Бу Фәнис Яруллин. Монысы кем икән? Фәнис Яруллин. Менә монысы кем икән?
Бу безнең язучы Шамил Шәүкәт. Юк.
Ә, Фәнис Яруллин.
Бурадик Юлиякшин Уфтанма исемле Ебараның пародиясе, юк, җыры. Менә шул җырны җырлап та күрсәтә аласызмы бер юлын булса да?
Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма.
Менә монысы кем икән моның елмаеп утыра? Моны шулай ук яшьләр ярата. Без инде ул кадәр иск китәргә тиешле шәхес түгел, но мин беләм аны, Элвин Грей. Э, үз исеме ничек? Ә? Үз исеме. Кара, үз исемен онытканмын да инде хәзер. Менә бу кем икән? Бу Ир Галус. Э, Күптән түгел генә Элвин Грей тормышында бер зур хәл булды. Әйе. Нинди икән ул? Э, Өйләнде, бөтен интернет шаулап алды. Иң мөһиме нәрсә, телисе килә, Радикка менә шулай бөтен дөньяны шаулатып өйләнделәр дә, хәзер инде иң мөһиме э, аерылмасыннар иде. Амин. Бәхет телик аларга.
Иң изге теләкләр, аерылмагыз. Шигырьләрен генә беләм.

Сайлап алыгыз. Монда бик күп ни сайлау мөмкинлеге. Кайсысын аласыз? Менә бусын аламын.
Уртадагысын әйме?
Рәхмәт сезгә бик зур. Котлыйбыз. Ура!
Ә супер приз булмый?
Бөтенесе дә белә алмадым. Ә сезнең супер приз бар? Призда булса, әми әйтмәгән инде.
Ә, шундаймы ни әле проблема?
Сораштыру тәмам. Ә, Тану өчен иң котлаулы шәхес ул Иосиф Бродский булды. Һәм инде безнең өчен дә бу бик яхшы. Аны танымагач, сюрпризларның да күбесе үзебездә калды. Хәзер ашыйбыз.